Biz soñra daa yaqınca köstererik bu resimni mıtlaq bizim seyircilerimizge, lâkin. Aqlımda bar, yaqında qoydım öz içtimaiy ağlarımğa. İşte, bunı yapmaq şimdiki vaziyette mümkünmi? Yani etrafta olıp keçken bütün. Mümkün. Ne içün?
Yoq, etrafta olğan bütün vaqialar, bütün ebet olardan bir yerge ketmezsiñ. Olar er bir, er insanğa tesir ete. Amma Çalışmaq, yaşamaq, yaşayış devam ete. Onıñ içün ebet bir yerde facialı bir vaqialar olıp keçeler, amma biz anda degilmiz, biz şimdi Qırımdamız ve biz yaşamaq isteymiz. Ya, yani biz bir panikağa dalsaq, ne olacaq? Bütün halqımız, bütün Qırımımız panikağa dalsa, ne olur? Biz, bilesem, nasıldır bir anav Roza Lüksemburg soqağında yerleşken bir binağa vıznev ketmege kerek olacaqmız.
Timur, aslında, Sen Qırımda qaldıñ. Qırımda degende seniñ içün bu eñ çoq, nasıl deyim, er taraftan bunı añlamaq mümkün. Yani sen Qırım gazetasında çalışasıñ, sen Qırım Vatanımızda yaşamağa tercih ettiñ, qaldıñ. Ne içün?
Bu ağır sual. Belki de, birinciden, ebet, mında ketmege bir yerge istemeyim. Pek yahşı mında yaşamağa. Pek yahşı, tınçlıq, rahatlıq.
Men bilesem, çoq insan bu sözlerni. Diger tilde, amma añlar. E, bir hanımçıqnıñ ağızından çıqqan sözler, doğru.
Ekinciden, men tüşünem, menim yerim mında, nasıl vaziyet olsa da. Menim yerim mında. Ve bu, belkim de bu tekraren bir taraf olur, ve bu Qırımda olmaq ve Qırımda yaşamaq bu bir degil. Sen Qırımda yaşamasañ da, amma tüşünceleriñ, bütün istekleriñ, bütün Qırımda olsa, Sen Qırımdasıñ, sen öz etrafında öz Qırımnı qurasıñ demege de mümkün. Buña imkân barmı sence Qırımdan tış yaşağanlar içün? Menim bilesim şunday, böyle imkâniyet bar. Çünki bütün dünyada, men bilesem, Qırımdan çıqtı çoq insan, bizim halqımızdan da çoq. Mence, seniñ degeniñ bu, Qırımda çıqıp, Qırımnı içinde qaldırmaq kibi bir şey. Evet. Lâkin insanlar öz etrafında bu Qırımnı yaratıp olamazlar, Qırımda nasıl bir ayat keçkenini tam olaraq issetip olamazlar da. Yoq, ebet, bu dağlarnı, bu deñizni olar yapıp olamazlar, bu yüz fayız. Amma öz ana tilinde, öz bayrağı ile. öz medeniyeti ile olar bu er yerde imkân bardır bunı yaratmağa, bunı yapmağa, öz adetlerini keçirmege, öz, men bilesem, bunda problem asıldır yoq.
Aslında mına Qırım gazetası meselesine qaytsaq, bizim kerçekten de öyle, nasıl deyim, bizni, biz yapqan neşirlerinden biridir. Yani çoq yıllar devamında insanlar onu oquy, çoq ailelerde, ailelerge o kire. Ve yaqınlarda instagram saifesinde Aynı Qırım gazetasınıñ saifesine rast keldim, kerçekde sen yazılı degil ediñ, amma bayağı şaştım. Bizim Telegram kanalımız da bar. Bu zaten super. Yazıñız, reklama.
Mutlaq, mutlaq. Lâkin kerçekten de onıñ ne qadar güzel şekillenmesinde, içinde ne qadar meraqlı malümat yerleştirilgenini ata ayrete qaldım. Kim bunı yapa?
İnstagram Rusiyede yasaq olunğan içtimaiy ağlardaki bizim saifelerimizni alıp baram men. Elbet, belkim de, bu umumiy stil olarda yoq. Amma bu, başta biz tüşündik ve bu qıyın ca olur, çünki em resimlerni de bizge çeşit türlü yollaylar, em internette de bazı resimlerni tapmağa böyle qıyınca.
Amma kene de zemaneviy körüne. Baya zamanğa uyğun bir şekilde, yani sücetten alğışlar. Biz bu yıl içinde bütün bizim internet saifelerimizni tırıştıq zemaneviyleştirmege. Biz sayt üstünde çoq çalıştıq, mına yaqında Tam tünevim, böyle tantanalı açıluv desek de mümkün olacaq. Sağ ol, sağ olunız. Ebet, biz dizaynerni rica ettik çalışmağa, biz dizaynerler degilmiz. Sağ olsun Naile, o, bizge çoq, çoq yardım etti. Ebet, bu işke tehnikiy meselelerni etken mahsus programmistni de davet ettik. Onıñ içün biz tırıştıq, mına, dört-beş ay içinde. Bu sevindirici aslında bir al, çünki, ebet, içinde çoq meraqlı malümatlar bar, lâkin ne içündir Qırım gazetası öyle Qartlar içün bir gazet kibi qabul etile edi, çoq yıllar devamında.
Onıñ içün kerçekten de böyle bir areketler aq yaşlar arasında da gazetanıñ kirmesine sebep olur.
Yaşlar degende biz şimdi öz içün böyle bir maqsat demek mümkündir, qoydıq.

Kâğıt versiyamız da olacaq, ebet, o, devam, devam ete çıqmağa, mutlaqa. Ve diger taraftan bu sebet bazı malümatlarnı internet saytımızğa, ebet, em de içtimaiy ağlarımızğa da qoyacaqmız.
Ayrıca oqumaq sevdaları içün anda bir meraqlı rubrika bar, yani hanlarımıznıñ oquğanları kitapları ve işte zaten şimdi aktual olğan edebiyat pek meraqlı. Anda pek çoq yañılıqlar bar ve. Bazı bizim vatandaşlarımız aytalar, biz bazı sözler qıyın, biz olarnı añlamaymız, biz olarnı bilmeymiz, onıñ içün onı soñu lüğatta qıdırmaq kerek, bunı kâğıttan etmek. Onıñ içün bütün maqalelerde biz İnsanlarnıñ qolaylığı içün tercime olacaq sözlerniñ, bütün sözlerniñ yazıq ki degil şimdi, amma bazılarnıñ eñ qıyın sözlerini, çoq qullanmağan sözleri olar tercime etecekler. Anda çoq yapmağa kerekmey, tek basmağa bu sözge ve birden tercimesi çıqacaq, evet.
Meraqlı.
Soñra demesinler ki, biz añlamayıq, onıñ içün oqumayıq.
Ebet, istegimiz. Bağışlayıñız.
Olucı şeyler.
İstegimiz bütün sözlerni, bütün metnni. Tercime evi yapmaq içün, amma tehniki taraftan biraz qıyınlıqlar çıqtı, onıñ içün şimdi onı yapıp olamadıq. Qısmet olsa, bu işnen biz oğraşacaqmız ve soñra bitirirmiz, inşallah.
Timur, aslında senen belki de eñ çoq bilesiñ, nasıl bir mevzuda laf etmek ister edim, yani, Gençler, kene de gençler, yani bizler, bizden azçıq belki de yaş ceetinden kiçikmi, azçıq büyüklerge de bu has olğan şeyler. Yani eger de on yılğa qaytsaq, azçıq belki de daa ertece, Qırımda Qırımtatar yaşlar cemiyetleriniñ sayısı o qadar çoq edi ki, belki de onğa yaqın bar edi.
Belki de, ya sazım. Şimdi en azından birini aytıp olursan, faaliyet köstergen ve bir iş alıp barğan. Yoq.
Ne içün?
No, ya, men bazı areketler bar, amma olar, amma olar
içtimaiy ağlarda. Olar içtimaiy ağlarda tarihımıznen, medeniyetimiznen bağı Malümatlarnı azırlaylar. E, amma böyle faal işlegen ve nasıldır bir tedbirlerni bu yıl, misal olaraq, Bayraq künümi, nasıl bayramlarda er vaqıt biz keçirile edi de, böyle teşkilâtlarnı hatırlamam, doğrusını aytsam.
Sebep?
ortalıqta körüne. Ve, ve diger taraftan, yaşlarımız çoqça internetke ket, keçtiler. Oflayn, onlaydan üstü, onlayn oflaydan üstün oldı.
Şartlar ve sebepler ortalıqta körüne deysiñ, amma, misal içün, eger de menim nazarımdan, bu belki de biraz çıq, nasıl deyim, rusça bir söz aqlıma kele, vıjıdaniye kibi körüne, yani beklenüv sanki, ya da belki de bu daa çoq erinmek. Qorquv, qorquv? Bazı insanlar qorqalar, nasıl bir şeylerni yapmağa, digerleri istemeyler. Ve daa bir sebep bardır, baqıñız, şimdi Bizim meselemiz, böyle aytayım, bizim faal iştirak etken bu çeşit yaşlar teşkilâtlarda nesilimiz ketti. Çoqusı kimse, bir kimse evlendi, bir kimse Qırımdan çıqtı, bir kimse daa bir sebepler bardır. Olarnıñ yerine Bir kimse kelmedi. Ebet, bu bizim qabaatımız, bunda bizim qabaatımız da bar. Çünki biz öz smena. Bu sancaqnı olarğa bermedikmi, sen onımı deysiñ? E. Ya o, misal içün. Azırlamadıq olarnı.
Meselâ öyle, lâkin u yaşlarnıñ, yani bizden soñ kelgen daa yaş nesilniñ, olarnıñ içlerinde bu duyğu taşımaymı? Bir de bir daa büyük işler, yani onlayından ğayrı daa bir öyle canlı-canlı şeyler teşkil etmek, merasimler, tedbirler, daa aktiv olmaq, yoqmı öyle bir şey? Belki de esas sebep onda.
Aqlıma şu anda bir, tek bir böyle teşkilât, teşkilât degil de o, keldi, areket vaqtı olar, olar elbet tırışalar, em de böyle edebiy körüşüvlerni, aqşamlarnı keçirmege şiirlik Amma insanlar bütünley oñayğa keçtiler. No, bu fakt, bundan biz
vazgeçmemiz. Er şeyde nasıldır bir gadjet. Biz ya da kompyuter ögündemiz, ya da telefon ögündemiz, ya da televizion ögündemiz, ya da daa bir şeyniñ ögündemiz. Ve bu vaqıtta olmasaq, insan çalışa, soñra utanmağa istey. Ve, ebet, dünya deñişe ve şimdi er şey paranen bağlı.
O er zaman öyle edi. Bilmeyim, bizim zamanımızda ne içündir öyle olmağan edi de. Er şey bedava edi. Yoq, bedava degil, amma ne içündir biz böyle para aqqında tüşünmedik.
Yani sence bunıñ esas sebebi bu böyle bir globalizatsiya ve insanlarnıñ daa çoq böyle tehniki vastası ile bir biri ile qonuşmaq, yani canlı körüşüvler daa çoq Artqa çekildi. Lâkin böyle ağır zamanlarda insan insanğa muhtac. Qomşular, siz ne vaqıt qomşularğa musafirlikke kirdiñiz? Menim qomşularım soy soplarım.
Keçken afta, tam bir afta evelsi. Mana, bir afta evelsi. Misal olaraq alayıq. On yıl evelsi, er kün insanlar bir-birine musafirlikke kele ediler. Er kün. Ve bundan da evel alayıq, insanlar er vaqıt bir-birine köye yüre ediler, amma şimdi tehniki
Señce bu adet bozulması kibi saymaq mümkün?
O bozuldı. Bozuldımı?
Bo, nu, musafirlike b, barmağa. Mes, misal içün.
Bir-biriyle ko, qonuşmaq, dertleşmek.
Çoqça biz ne vaqıt musafirlike bir-birimizge baramız? Nasıldır bayramlar vaqtında. Nasıl bir bir kimseniñ doğğan künü olsun ya da daa bir şey olsun, mına böyle künler, bayram. Böyle sebepsiz telefon açıp, ayda men şimdi kirerim, telefon açmaq kerek.
Yani. Kirmek içün de telefon açmaq kerek. Davetsiz musafir degen bir şey şimdilik. Evet.
Aman aman yoq olğan bir şey. Yazıqlar olsun. Timur da bir öyle bir meraqlı meseleni kötermek ister edim halqımız arasında. Yani qonşu ebet qonşular ara munasebetleri güzel. Lâkin zaten Bir-birimiz arasında olğan munasebetler ile ne yapayıq? Yani, Yamanda ne oldı? Hı? Yamanda ne oldı?
Olmadı mı sence bir şey? Bizim kesik-kesek bölüşkenimiznen. Ne yapayıq? Yani bizler öyle, nasıl deyim, er kes farqlı-farqlı obaçıqlar özü içün teşkil etip, bu obaçıqlar içinde bir şeyler yapmağa tırışalar. Bu insanlar içerisinde özüni, nasıl deyim, bir de bir. Lâlivel böyle olmadımı?
Bu qadarlıq olmadı.
Ne içün? Men bilesem, öyle de oldı. Er vaqıt bu, er kesnen qonuşmaq, er kesnen laf etmek, er kesnen, bilmeyim, dostlaşmaq, bu olmaz. Er insan öz içün, öz içün bir qaç öz tarafdarlarını, öz fikirdeşlerini saylay ve olarnıñla subetleşe. Siyasiy taraftan aytsaq, biz halqmız da, siyasiy tarafına da bölüşsek, bu normal, bu demokratik şey. Bu insannıñ böyle fikiri, menim başqa fikirim. Ebet, men belkim de şu fikirni sevmeyem, o menim fikrimni sevmey. Amma ne mında? Lâkin insannı sevmege devam etmek mümkünmi bu alda? Yani onıñ, elbette ki, fikiri başqa ola bilir, lâkin kene de o, seniñ vatandaşıñ, o, seniñ belki de uzaqtan olsa da atta soyuñ ola bile. Yadıdan bir şey, yani digermi siyaset ya da başqa bir de bir şeyler bu insaniyetlik duyğularını yoq etmek içün?
Evet, o yoq ete. No, böyle duyğularnı insaniyetlik, bu. Saña qarşı olğan insanğa, tüşüngen insanğa sen çoqça o, bu insannen ne etmezsiñ, laf etmezsiñ, dostlaşmazsıñ. Amma böyle er vaqıt oldı. Biz, biz şimdi bilemiz, biz şimdi pek bölüştik. Amma baqsaq, misal olaraq, biñ yedi yüz seksen üç senesine, yani anda bölüşmedilermi? Ya ondan evel bölüşmedilermi? Ya biñ doquz yüz qırq dört senesi bölüşmediler, bazılar tüşündiler, mına, babamız bilmey bizni sürgün etkenlerini, va o bilse qaytararlar. Bazıları tüşündiler, e, sen sus, epsini olar bileler. Bu insan, insanlar bölüşeler. Biz bir halqmız, amma fikirler insanlarda çeşit. Ya bu normal?
Timur, aslında bizim halqımız ebet çoq vaqıalardan, çoq. nasıl deyim, imtiandan da mı aytmaq mümkün keçti, lâkin kene de, yani çoqu sayıda kene de ayaqta qaldıq, kene de işte mına barmız. Ve işte Allağa çoq şükür, bu künge yettik. Lâkin şahsen seni halqımıznıñ alı ayaqta turğanı, ebet, bu yahşı, lâkin onıñ alı seniñ içün, Zayıf. Zayıf.
Ebet, soñki yılları, soñki yılları yahşıca oldı, amma ep bir, misal olaraq, til meselesi. Bu, eñ esas mesele. Ebet, bizde böyle uquq tarafından yoqtır, belki de yoq, nasıldır bir, Rıçak. Am ve ebet, mekteplerde biz qırımtatar tilini devlet tili kibi, şimdi mında devlet tili, amma mekteplerde devlet tili kibi o ögrenilmey. Amma tilni ögrenmege Mektepten ğayrı mümkün de.
Mümkündigi kerek.
Şimdi ocalar bar, internette mahsus kurslarnı yapalar.
Bedava, paralı. Bedava, paralı, nasıl istesen, bar oqu. Amma ne içündir, bazı insanlar istemeyler bunı yapmağa. Ebet, men quvanam, yaşlarımız böyle yüresin şeerde, eşitesin olardan ana tilimizni. Buña pek quvanasıñ. Amma ne içündir, men bilmeyim, quvanmağa kerekmi buña? Bu, normal bir şey olmaq kerek. Sen eşittin ana tiliñni ve. Sanki içinde bir kelebekler uçmağa başladı, vay ana tilim.
Öyle de ola, diger milletniñ vekili ana tilimizni ögrense, oñ çar kibi kötereler.
Baq sen oña! E, ya bolsa ingliz tilini, Ondan misal al.
ingliz tilini, ıı, frenk tilini, diger tillerni ögrensek, bizni kötermeylerdi ne içündir? Çünki olar içün bu normal. A, til ayttın. Dan eki A, zayıflığımız medeniyet. eñsaz. Medeniyet. A, añlat.
Aa, i, Medeniyetimizni, yazıqlar olsun, unutamız.
Medeniyet seniñ içün bu eñ esası neler? Adetlerimiz, adetlerimiz. Birinciden, elbet, adetlerimiz. Elbet, belkim de, bazıları olar endi qartaydılar ve şimdi olar kerekmeyler. Amma olarnı unutmamaq kerek. Bu, baylığımız. baylığımız olmaq kerek ve medeniyette belki de
din
yani din taraftan, din taraftan her şey yahşı, camilerimiz tolu. Ve üçünci, edebiyatımız. Bizim edebiyatımız şimdi yetmiş faiz bu sürgünlik aqqında.
Trigerit.
Jostko. Ve biz unutamız fentezi, fantastika, horror, onlarnen, yüzlernen janrlar bar. Bizde yoq. Mında eki sebep bar, ebet. Birinciden, müellifler yazmaylar.
Ekinciden, oqumaylar.
Müellif kitapnı çıqarsa, bizim tükânlarımızda o yata. E, belkim beş-on dane bir kimse alsa, yahşı. İnsan eki yüz, misal olaraq, tirajını çıqardı.
Sen, meselâ, şimdi, belki de, soñ on. Ya da beş-on sene içinde çıqqan kitaplar arasında angisini bizim seyircilerimizge oqumaq tevsiye eter ediñ? Bediy eseri olaraq.
Bekri Çoban-Zade aqqında kitap çıqtı, Qızıl furtuna. Men onı tevsiye eter edim. Rus tilinde Dinara Aciyevanıñ şiirlerini Gde dom adlı kitap ve eber bu tekrardan qıyınca olur edi, olur belkim de. Amma Ali Ekinci Ali şimdi mına, şimdi çıqacaq yaqında onıñ cıyıntığı Feza.

Kelmez. Yazıqlar olsun, soñki yıl içinde özüm de azca oqudım. A, elbette, tevsiye eterdim Beybaz Sultan Nurzetunyazov.
Timur, işte subetimiziñ soñunda bir qaç öyle qısqa sualler bermek ister edim. Halqımız içerisinde seni eñ çoq açuvlandırğan bir çizgi barmı? Nege eñ çoq açuvlanasıñ?
Bir-birimiz aqqında arqamıznıñ Arqamızdan laf etkeniñiz, spletni.
Svetoye. Eñ çoq seni sevindirgen bir çizgi ya da areketler halqımız tarafından yapılğan?
Biz birleşemiz. Nasıldır ağır alıda biz birleşemiz. Yani, ne yazıq ki, bizni yüz faiz birleştirgen şey bu bir. Ağırav.
Ağırav.
Nasıldır bir facia, nasıldır bir böyle şeyler bizni birleştire. Yazıqlar olsun. Ve böyle şey olsa, bir kimse baqmay, nasıl fikirlerdesiñ sen, nasıl tüşünesiñ sen, ne aytasıñ sen, ne yazasıñ sen, hromoy, krivoy, kosoy, ep bar.
Qırımda qalmaq ya da ketmek?
Bu insan öz içün saylamaq özü kerek. Men tevsiye etmem. Lâkin özün mında olğanına köre. Men tevsiye etmem. Men aytmam Qırımda qalıñız. Amma men aytmam Qırımdan ketiñiz.
Qırım bu nedir?